Felly, mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi bod yn gwersylla 'ma nawr ers bore dydd Llun, a mae'r gwersyll yn dal ar ei draed beth bynnag. Dyma Lawrence, a pabell Lawrence tu ôl iddo fe fan'na. Shwt ti 'di mwynhau yr gwersyll hyd yn hyn, Lawrence? O, o, gwych iawn, a dwi 'di mwynhau a i wrneud y campiwr a a am y peth a ra rei y tu allan a bbc a fo Cymdeithas yr Iaith. Grêt.
A be chi 'di bod yn neud? Wel be rydw i'n bod yn neud ydi jyst campio ar y ryd tu allan o bbc jyst dangos bbc rydw i'n jyst dangos y neges wrth bbc neu toriadau ar S4C os Os dydyn nhw ddim yn cytuno efo toriadau pam nid y beirniadau y Llundain hefyd ond ac hefyd yr ydyn ni'n trosgynnu posteri rhoi tu allan ac hefyd dwi di sgwennu can yn enw gwersyll amddiffyn be dwi di gweld ar y posteri a rhoi tu allan y pabell ma'r a gadael dy dwydiau a sgwennu popeth ar y llyfr bach i mewn cyhoeddi ar gyfer Llyfr Bach Cymdeithas yr Iaith. O gwych.
So beth mae'r gân amdano? Beth beth yw'r geiriau? Beth ti'n sôn amdano yn y gân? Mae Gorsedd Llanddyfn y du a sôn am ein protas ar gyfio'r Cymdeithas yr Iaith, nid jyst yn erbyn bbc ond ac hefyd. Ond tybed a yn erbyn y San Steffan sydd yn bwriad i'w wneud y toriadau ar y ar ein sianel ac yfed y bbc yn bwriad i briodi ein sianel? Be rydw dwi di dwad a briodi dwi'n dwad y Ysbydor ac y bbc ei gilydd a wel dyma dy- ma ma hwn yn ddangos mae'n bygwthiad ein y y sianel i mewn annibyniaeth ei sianel y y y sianel Bydwai Cymru am y peth. Felly mae S4C yn bwysig i ti achos oedd e'n helpu ti i dysgu Cymraeg? Am y tro gyntaf y mae S4C yn dros helpu fi a sut i dysgu Cymraeg ac yfed da a rhaglenni a pheperin er enghraifft da nodyn Rondo Rownd Pantalar ac hefyd ar gamera Noson Lawr yn dyma rhaglenni ar S4C a dwi'n licio gwylio achos Nodyn achos rhywbeth efo cyddoriad achos yy wel y cyfansodwr ac y cyddwr ydw i felly yy wel hoffen i'n yy jyst yy gwneud y cyddoriaeth a popeth yn Gymraeg a felly yy wel yym mae gen i breuddwyd os yy dwi 'di dod yy ar y nodyn os yy dwi 'di yy sgwennu albym yy wel pam mai os yy dwi 'di dod yy ar y nodyn i perfformio yym ar y ar y llwyfan ond yy Os mae ysbyddoriaeth i mewn o bygythiad a a rhedeg y wel does dim ffordd ond a i protestio a yym os oni bai dim byd i colli o gwbl. Cŵl.
Wel ti 'di neud yn wych Lawrence achos ti yma ers bore dy' Llun a ti 'di cysgu dwy noson nawr yng nghanol y glaw a rhai nosweithie arall i fynd tan diwedd yr w- gwersyll a wedyn bydd yr yym Bydd yr Theatr Stryd dydd Sadwrn am hanner awr 'di deuddeg, Iawn. tu allan i'r Cloc yn Bangor, a beth arall sy' mlan? Cyfarfod nos Wener yn Caernarfon hefyd, yn yr Institute, gyda Hywel Williams.
Iawn.
A wedyn, ie, mae 'di bod yn wythnos Da, yn dyw e, i O, wed- codi ymwybyddiaeth. Yndi, a we- a wythnos yy gwych iawn a ac yfed a ma' hwn yn yy wythnos hir iawn a mae hwn yn reit gwahanol iawn i fi yy yy i mewn yy gwrthgyferniad yy be' dwi 'di aros yn yr ystafell wely efo'r cyfrifiad yy neu be' yy jyst yy jyst y sgoi a pethe ar y Facebook yy achos yy dwi'n meddwl jyst yy ma'n chydig bach yn diflas iawn felly camp bio'r i fi Yn oed gwahanol iawn i fi, mae'n jyst newid y bywyd 'da fi chydig bach achos, wel, of course, dwi 'di bod yn gympio o'r blaen pan dwi 'di dianc o briodas mawr yn yy nawr ar hugain fed yy Ebrill yy... O ie. ...yy pan yy dwi 'di dod i gympio'n yn Llwyngwern efo Balch De Cymru i jyst dianc yy o popeth, dianc o'r yy midia hype yy yy gan y bee bee see ac yn y blaen yy yy y sôn am y briodas mawr felly yy Dwi 'di sgwennu can yn enw Gwarth y Briodas wrth y canlyniad, ond dyma'r ail tro i fi i gwneud y campio ond ar hyn o bryd does dim rhyw wythnos felly mae hwn yn y tro hir iawn i fi i wneud y campio felly lot cyffrous iawn i fi. A
hoff gân lot ohonon ni. y ganddo ti yw ffrapwyr hyll, neu ffrapwyr twp. Beth mae'r gan 'na amdano? O, mae gan dy geg ffrapwyr twp yn du a dy gan yn son am a dros y gwrth a ffrapwyr ar y Facebook ac hefyd gwrth bwlis a sydd yn a hacio'r a laptops a person arall ac yn sgwennu peth cas a a ar y Facebook a ac yn dweud a o ti'n idiot o o ti'n beth pethau ac ac yy ac yn y blaen neu cropio llun a bobl ar y peth a dydi pobl ddim yn licio felly dwi 'di dwi 'di sgwennu can a sôn am ffrapwyr a sydd yn sydd yn dweud peth gas neu cropio llun am bob man ac yym ar y ar y pennill yy olaf a dwi 'di dweud a anwyl gyfeillion os rwyt yn teimlo trist a gweiddi wrthyn nhw i roi pigyn clust